Imi munoita uri chikapa. Ndinotochiita chakanyanyisa. Eh. Chekutodarikira chaicho. Zvokwadi. Eh. All right, all right, all right. Ini kana ndikatodanana nemunhu ndotombatawo zviri bho. Mm. Kuti chero kumba kwake mm. anogona kusatokuda. Because zva ndo ini ndinoita zvakadarika mm. pamwe zvaanoitirwa because mm. hapana chandisingagoni angana vatoita zvekare mhuri yezimbabwe pano pazest news pano patichange tichimhanya nemanews updates ezvakasiyana siyana zvichange zvichiitika muno munyika yedu yezimbabwe so kana uri munyowani kusubscribe mahara utsena on the notification bill so that patinodzoka nemamwe manews updates uchange uchingozvionera pamino sefodya vadikane ndaya ndaya kubatirai nyaya yemurume akaroorwa nemumwe murume anotaura kuti handitode murume one totoda vakawanda Ndatoneta nekuhurira akandiroora murume wangu handitode one munhu so mune zimbabwe ndikushamisika zvinhu zvakadai so zvikutoitika muno muzimbabwe toita sei nevanhu vakadai so toita sei navo vanhu vakadai mune zimbabwe munoionawo senyaya tachikumbira kutaura zvanofunga mucomment section below maringe nenyaya iyi motodzwa mafungiro enyu mucomment section below please don't forget to subscribe or turn on the notification bell so that patinodzoka nemamwe manews updates uchange uchingozvionera mubadikani enjoy this video and please don't forget to like we need your support without you we're nothing muri vezimbabwe enjoy this video mukubatwa batwa imomomo hey. Eh. feeling yenyu yenge yakamira sei bcause kana munhu achibatwa batwa ka ndoka nei ndakatora mukadzi ndakamubata eh, bata ka hey. Eh. hey, ndakabata bata munhu wechikadzi ka hey. obvious nei nda kutonzwa mm. feeling mm yekutoda kutoda kutonzwa kuda kutoisa ndo chokwadi ka eh, eh, eh. anditika saka imimi ore muri kubatwa batwa imomo fini inge yakamira sei feeling yangu yaitoda kuti ndirare nemukomana iyeye mhm. but sekumurare naye muchida kunzwa kuda kuti mumuise kana kuti muiswe ah, eh. kwete inini feeling yandainzwa mm. ndainzwa feeling yemusikana musikana akabatwa zviya zviyaanti anenge akuda murume kuti arare nemurume saka zvadaro mm. ah, ndomba tagara tagara mm. e, pakazoita patakaenda kumasports tiri paboarding mm -hmm. e, ndomba taenda tese kudaro takaenda kumasports kwekuya mm. ndomba askera inini kuskera kuita sei anzwisa language yoyo orit takapedza zuva rese mm. tiri kumasports naye mm. achitenga chikafu achidii achitaura kuti asaona kuzomupindura nyaya yangu chichii mm. saka ini andasingakwanise kumupindura mm-hmm. because ndaive nenyadzi dzakawanda asi ndaingoti dai iye angodi angoita kuti akwanise kurara neni because ndozvandainzwa kuda mhm. asi kuti ndimudzi kuti handakuda zvauri kutaura chichi handasingakwanisi mhm. kutaura naye mhm. ndobva tadzoka kumasports kuya kuya e, takazovhara chikoro mamuna december e, ndobva tauya kunoku kuharare saka aigara achifona kwandiri e, waita sei chichi chichichi tichitosangana dzimwe nguva e, paholiday ipapo ndo patakazorara tese tarara tese sevanhu vavari vadiki ndasingaziviwo zvakawanda kuti munhu kuti anyanye kukuda unomufadza sei nenge rike kutanga e, kaka, zuva rine kutanga kuita bonde e, kaka, kaka, neune makore mangani ipapo ndandane 16 years 16 years igore e, ripiro e, 2013 2013 16 eh. ko iye mukomana wainge ane makore mangani anga ane 17 anga form anga form 5 alright alright eh. alright saka alright eh pamakaita bonde kekutanga apa mm. dakunzwisisa kwimimi kuti maka alright maka wapanhu wamazuva ano unoti makaita yeke here kana kuti makashandisa mune protection yamakashandisa ah, hapana ah, chatakashandisa mm. takangoita zvakadaro zvakadaro eh. Eh, eh, eh. asi ah, zvakandi because patakarara tese zvakandi mm. zvakandinetsa ndasingakwanise kufamba kana kuti ndibude panze because ndainzwa kunyara mm. kuti pamwe vanhu vachaona kuti ah, ko munhu yaari kufamba sei saka ndakasikira ndakadi mm. ndakazvifarira ndiri mumba mm. vabereki vangu akatosvika pakundibvunza kuti ah, kweiwo hausi kufamba kana kuti ufare sei ndoti aiwa ndiri raiti but ndaitya kuti nditaure kuti ndozvanda ndaita mm. orit eh. mukoma orit e, eh, munhu wechikadzi mm. kana achibviswa umhandara zvinhu zvinorwadza pane pain inorwadza isingabiri kubviswa umhandara munhu wechikadzi eh. ndo chikwadi chandi kutaura ichi musandipikisi right imimi dakuzivawo kuti e, First time renyu imimi makarwadziwa here? Ee ndakarwadziwa mm. zvinotorwadza zvekuti kana kufamba unenge usingakwanise kusimudza kumba e, e, e. asi zvakazoita zvichipero nemadays andakagara mm -mm. saka ndaa ndakumboita kakutya kaku because ndaifunga kuti pamwe ndichatsemuka kana kuti mm. unogona kutokuvara zvekuti hauzokwanise kana kuenda kutoilet chichichi mm. eh, but haa zvinenge zvisiri izvozvo alright eh. imi mukoma pane pada unazonzwisisa eh. penge chifanira kutanga unase kubvunza pakati kanga amwei but ndosaka ndada kupabvunza mm-hmm. makazvarwa muine nhengo yechikadzi neyechirume here kana kuti makazvarwa mungori nenhengo yechirume ini ndakazvarwa ndine nhengo yechirume ehe orit orit orit zvamakazvarwa mune nhengo yechirume ko kuzoda e, vakadzi kuzoda kuti mimi muiswe instead yekuti muise zvinenge zvizofamba sei da kunazodonongodza ipapako chinoitika munhu akanzi azvarwa ari ge mm. anogona kutozvarwa ari mukomana mm. e, uka wotokura hauite mazamu mm. e, but unogona kutoita ndebvu but majinzi anenge ari mauri mm -hmm. ndiwo anenge ndiwo anowandira kusaidi kwauri kudii Eh, kana uine majinzi echisikana mm. ndo zvaunenge uchingonzwa kuti uri kuda zvinhu zvechi zvechisikana mm. unogona kutoti mukomana achi achidarika unokwanisa mm. kutochiva kuti dai aita chi mm. mukomana wangu because unenge uchinzwa kuda zvinhu zvechikadzi mm, alright, alright. Yeah. Alright, ah, i think munenge manatsotsanangura kuti imimi eh. makazvarwa muri munhu wechirume eh, but eh. majinzi enyu ndeyechikadzi hamuna feeling yekuda kuti muise feeling yoda kuti muise orit orit feeling yekuda kuti muise imimi tingati mapercentage mangani ngatingo orit ndichitaura ka anogona kuinda pa 90 ano sorry feeling yekuda kuti muise imimi yekuda kuti muise imi murari nemukadzi urari mukadzi chaiyo yakakura sei feeling iyoyo haa haina kukura because mm. e, ndikada kutotraya kuti ndirare nemukadzi e. iye anegona achitofira kuti ndine mukomana but time yatoti ndichitanga kuti ndinoisana naye mm. sindina kutogona kutorara orit orit orit orit ko feeling yekuda kuti muiswe imimi tingati mapercentage mangani yaa inogona kuenda pa 90 percent Alright, 90 percent Mm. 90 percent munonzwa kuda kurarwa nemi Yeah. then 10 percent ndo yamunogona kuchinge muchinzwa kuda Ehe, kuita se eh, eh. kurara nemukadzi yeah Alright, alright, alright, alright. aiwa ndofunga panatso manatsopatsanura ipapa apo yeah ehe Eh, ndoda kunzwisa zvakare kuti right nhengo yenyu mimi inhengo inotori normal size here kana kuti yakakurisa kana kuti idiki eh. yakatokuruwo zvekuti inotodiwa but asi haishandi eh. iye kuto ndikatodanana nemusikana anotoida achitoichiva but haikwanise kuita iye zvaanenge achifungidzira saka imimi upenyu hwenyu hwese makarara nevanhu vangani vasikana da umbotaura vakadzi chocho makarara nevasikana vangani ini musikana wandakatiraya kudanana naye mm -hmm. ndaka takaita three years tichidanana uh -huh. E, saka iye zvaaitarisira semunhu aive nemukomana mm. aitarisirwoka kuti kana uve nemukomana pakudanana pepe kubatwa batwa kusvikira pamwe mazoita bonde mm. saka ini ndaasingazvikwanise mm. e, iye zvaaitarisira kuti ah, dai nhasi mukomana wangu andiita izvi mm. ndasingazozvikwanise mm. saka ndaizoona atova nevamwe vakomana vasikana vaitondida because ha ndiri mudiko ndairatidzikowo saka mabhebhi aingodi aingotiodai tadiwa nemukomana ai allright pakudanana mm. ndiri kupanzwa mm. e, kudanana ndavanzwa kuti makadanana e. ko pakuzosvika pekuti muende muite bonde makamboita here bonde nemunhu wechi nemunhu wechikadzi Ehe nemusikana yeye ndaka ndakambozama kuita ka ka ka three eh, munhu one chete eh, musikana yeye eh. eh, pechi two gati hande pekutanga eh. pekutanga nhengo yakatosimuka here yakapinda mainofanirwa kupinda ehe eh. asi kuti makatorasa urume aa hatina hatina kwatakamboenda nonga takangoita iminute chete nomba yatoneta yatoneta isina kurasa urume eh nomba zvatopero zvakadaro iye akati kudii akangoratidza kubohwekana pane zvaaifungidzira alright alright eh. and a second attempt pechi two tataenda takaenda kuclub saka vanhu vandaive navo anga ari mafesi saka tichitomwa mabhiya zedu ataimwa ava mafesika anenge akutsvagawo mabhebhi mahura anenge ari kubhawa chichi saka inda isingadi kuti vaone kuti a ah, munhu iko nguva dzese haaite izvi chichi chichi ndomba ndatopiwa mari yandakapiwa ndomba ndatotsvagirwa eh, bhebho rangu Eh, eh, makakecha eh, takakecha eh, first kwenge kuri inge kwenge kuri anga atori musikana wandaitodana naye aitozivikanwa chero kumba kwedu aitouya mm-hmm. eh mm-hmm. kana maiguru vangu vaitomusimbiso but vasingazoziviwo kusaidi kwangu kuti chii eh, zvakamira so na madeals ariko ehe eh sa catch two ndomba taso catch ma hure ataka catch iwayo ndomba tato badira ma lodge saka kuti ndichi kwanisa kurara naye taku ta mu lodge muya muya zvakaramba mhm. and now kwanisa kuto ndasingatonzwe feeling because nda ndakumitira rafu iye mari ndaa ndatomupa ndobva ndatongomusofta kuti ah, iwe saka eh, ndine hope chichi ndakutoedza kuvhara kuti asaone kuti chi mm. e, ndozvandiri saka akatombotraya iniwo ndichitoedza kuti de chero dai ndagona kurara naye kawani but zvakaramba mm -hmm. ndobva kwatochena takatorarawo mm -hmm. takangodaro makangoita zvemari ye zve 15 dollars Alright. Yanga iri yenight. yenight eh. Alright, alright, alright. Handei palast handi makati ma- ma- mati makararana katatu makatraya katatu handika Yeah. palast attempt Okay. donongodze kuti chii chakaitika kechi three eh, ndakadanana nemunhu musikana ndadanana naye eh, saka semunhu aingonge aine nyayawo dzake dzaainzwa eh, musikana waigara achinditasisa uya ichinzi ha mafambiro ako chii chii saka ini ndaingoedza kukumuvhara kuti "Ih, chiiko chaunoona chichi zvikanzi ah but unoita kunge musikana ndikati hakana zvauri kuona hazvisiri zvopamu une mamwe mafungiro wauri kudii mm. auri kungoonawo chii chii mm. saka musikana uyo handina kumbokwanisa kuenda naye kure kana kuti ndirare naye mm-hmm. taitombozama kuti tirare tese but zvichiramba mm. e, akamba azongondiramba ari ndopaatongoti handikwanise Haa zvaunoda handizvikwanise because ii handingati ndine mukomana because ndechitarisiro kuti undide ndechitarisiro kupuhwo rudo mhm. yeah. makatombosvika here pastage yekuti munopinda muroom motobatana batana modaidai zvozokona hazvo kana kuti zvakafamba sei Chaitika ndechekuti chero tikapinda muromandi mm. inini kubatana kwatichiita inde ndakutotasira kuti dai ndabatwa ndirini Alright, eh, alright. Saka ndisina simba rekuti ndikwanise kuramba ndichidii Alright, alright. Yeah. Ndonyi ndozvinoiri zvaiitika ipavo. Alright, aya ndapanzwisisa. Yeah. Eh, kudiri rekuda kurara nevakadzi imimi ndarinzwisisa kuti e, madonongodza kuti rakaramba kushanda because eh. of mm. masikiro ameno tingati masikiro amakaita eh. orit ngatisviye padivi rekuti imimi muchiiswe right mm. eh, tinoziva kuti kana bonde richiitwa eh, rinoitwa eh, nemunhukadzi nemunhurume eh. munhurume achiisa panhengo mm. mm. yemunhukadzi mm. imimi hamuna nhengo yemunhukadzi munozvifambisa sei right kana anza yenyu kana muchipindura vada kuti muedze kutsanangura eh, eh,